Qırmızı yandı endi çoqtan, kördiñiz? O pek havflı. Böyle yollarnı tez keçmek kerek. Çünki maşinalar bekleyler, öyle? Şimdi biz Meganom'a varacamız. Anda baqacamız Girehandan Dilber urbalar, öyle Girehan? Girehan bu sene bizde birinci sınıf avaracaq, öyle Girehan? He? Birinci sınıf talibesi olacaq Dilber oğlançıq yapacamısın işin? Elmazcıq o da, ebet. Avtobusnıñ üstünde Meganom yazmay kerek, qanı baqayım siz añlap olacaqnız, o birinde yazmay Meganom baq. Yoq, bu Vostoçnaya. Yoq, yoq, yoq. Toqtañız, Elmaz. Ana, a ne bizge avtobusnı? Bunda özü yaqın Liganog. Yoq, yaqın, amma avtobus ne yaqın, yayan uzaq. Buna ne yazay? E, Yujnaya galereya yoq. Bize gerek. Tam biriklikte oqumaq, ele köşeden? Köşeden de mümkün oqumaq, kenardan da mümkün oqumaq. Ana, mana aşağı. Yoq, bize kerek Meganom, aşan degil. Mülkün avtobusnen kitmey, oy, avtobusnen degil, trolleybusnen. Trolleybusnen daa güzel, çünki anda çoq yer. Boş ve konditsioneri bar içinde. Yaqlaşmañız yol apek, toqtañız. Mana yaqlaştınız, Elmaz. Yola pek yaqlaşmañız, kerekmey, çıqav uzaqça tur. No, bekley, ne vaqıt avtobus çekilse, avtobus ketecek, soñ. Yoq, bu da degil. Kerekanaz begenesiñ şu yerde, ya? Begenesiñ? Çünki bu şey neyi begenesiñ? E, er şey, bilmeyim, neni begenesiñ, ya da begenmesiñ. Yoqsa bizde köyde güzelce. Begenesiñ? Yoq, şu yerde güzelce. Şu yerde güzelce? Yoq, o başqa trolleybus, avtobus. Qani yazay üstüne Meganom ba, yoq, bu aşağını yazay, aşan. Ya busında yazay, yoq. Yoq. A, Meganom, bax, yazay, Meganom, kördiñ? Kördiñ, yoq? Şey, men vererim, içeride vererim, toqta.

Tan yahşıca yürmeye, çünki trolleybusda yer çoqçe. Bu avtobus. Avtobusda yer az, adam çoq. Siziñ boyuñız endi bir oldu. Elmazcıq bu sene üçünci sınıf endi keçti, öyle qızım? Gerihan ise birinci sınıfa baracaq. Toqtañız, yolu keçecesiz. Muqayt olmaq kerek. Öyle? Kel baq. Uzaqta onı, Gerihan. Körem. Köresiñ? Sarınen mavi, doğru? Ağa da bu. Hem de yeşil de. Gerihan, pek aşıqasıñ, e? O, bunda da plov tsentr bar. Plov tsentr. Mega Chili, bax, pitsa. Başta Nurbab baqacamız. Añlaşıldı? A bu ne anahtar çünki? Eñ soñki bu er türlü brenddir. Bekle! Bekle! Baq, qırmızı yanay, uzaqta adam bar, köresiñ? Işıq qırmızı yanay, köresiñ, adamcıq? Demek ki, o. Olmay. O olmay, mülkün degil, doğru, mümkün degil. Yasaq. Keçmege yasaq. Yeşil tüste yansa, soñ mümkün keçmege. A. O, o biber. Biber anda. Şapkanen. Öyle? Mega çili, çili. Yoq, baqa, bu svetofor. O adamcıq dey, olmay. Qırmızı, o adamcıq, o dey, yasaq. Bekleniz dey. Endi işıq yanmay, öyle? Toqtınız. Eñ krasnıy gori, tam zelönıy. Gene qırmızı, demek ki, tez, tez, tez, tez, tez. Krasnıy gorel. Aha, ponyatno, ponyatno, spasibo. O yeşil yanmaya kerek edi, amma onda çalışmay, onıñ içün. O tek sondu, qırmızı sondu, demek ki, keçniz, dedi. Mhı. Elma sen kördiñ anda eki işıqlar edi. Bir balaban suları ve adamcıq. Tögereklerde qırmızı yandı. Adamcıq sondı qırmızı, onun için biz keçtik. Bunda da plov tsentr bar eken. Pek lezzetli plov. Keçen sefer men kelgende plov tsentrdde plov aşırdım. Pek lezzetli. Bunda degil, men nede, bizim universitetniñ yanında, anda. Şimdi baqacağımız, nasıl olarnıñ plovı, lezzetli ya da yoq. Adı, bu kafenıñ adı.

Girihandan aman belli, Girihan köyden keldi. E, Girihan, köyden keldiñ sen, bilmeysiñ haysını. Aşhıma, genyaş qız. Yahşı. Gerekmey, yur. Kim mında? Bunda bize bir şey kelir. Göster haçı. Nesini alğan? Mana, biñ yedi yüz. Biñ yedi yüz qırq. Nesini sen bunı begendiñ? Yaşı şimdi baqayıq, soñ bir şey olsa, kelerik, alırıq. Yaşı? Boyamda saçlar, toqta ki referim saçlar içün östür bir işi. Olmayım haçeblar. A, o mından aldı öyle. Toqta, o aman busunu seçti. Qaysını o seçti? A bunu? Aman bunu taptı öyle. O, eş. Bisini aldıq ama endi. Gerihan bir yana gel, Gerihan. Men abları pek begendim İlmaz. Sen böyle soğan sevmeysin de qızım. Pek dülber. Pek dülber. Begendim. Bak nasıl olar. Qalınlar olar öyle. Şimdi bir daha çık, bir daha çık. Abına baqaq. Hatice bu. Begenem abla pek. Dülber. Nasıl bunday şey dülber. Mına oblçintalar begenim. Özüm içün de çoq begendim. Bike bunı almaya gerek a? Bike bunı gerek almaya? Ya da bu da pek dülber. Bilmez. Gülhan, uzağa gitme. Girhan. Ne qadar fiyatı onıñ bax qızım. Mana mana. Aa, biñ beş yüz. Biñ beş yüz. No bile. Ana o bıl fiyatı. Ya biz iki biñ, biñ doquz yüz qaç. Oho, ne qadar bunda tapçıqlar er türlü. Nasıl isteysiñ öyle? Haçı olar altı yüz rubl öyle?

Baqamda yımşaq sular. Nazgülber soçıqları. Episi dülber. Oy, abları baq Nazgülber soçıqları. Doquz yüz rubl. Elmaz, ne içün şeerde er şey dülber? A, qızım, sen bilmeysiñ. E? Şeerde ne içün öyle güzel çoq çeşit var, e?

Men sañ söyledim. Ögne baqsa gerek han qanda yüresiñ. Niye anda? Yoq, toqta, onda en soñ, gerek ha mında kel, onda en soñki. Baqarıq. Diñlemesi barmacaq. Nasıl mında er şey dul bir Ulena za. Sen muqayt ol oña, yaşa, Elmaz. O diñ Gerihan, baq o diñlemiy, anda kite. Oy, men olmayım, bunda er şey öle dul bir. Yaşa, Elmaz. Bana söylersin, alır. Babana söylersin, aqça qazansa, babana alır. Yer şipik, dülber, bile qızım? Biz dülber altınla. Tak. Daa gek ona şortik alma. Yer şi dülber, öyle, öyle qızım. Kördiñ? Şu yerde ne isteysin, öyle qızım? İstegen şey. Tek aqça kerek, öyle? Tiyme! Çoq aqça kerek. Mango. Kerek, baqaq. Gülhan, kel mında. Gülhan, bizim yanımızda yürü.

Bir daha çıkışını baqayım ablarda. Bin rubl endi bular. Dubber stilniy ambler göresiñmi? Ay, nasıl men bilgen ambler şeçikleri. Dubber ana, ana. Bu qaç, qaysı? Bu yüz elli eki bin ruble. Dubber abuçuq o da. Bunı da ki baqarsın öyle qızım al biyaz kölmegi. Qani kel da baqa ne da bunda bar ya gerek ha qandadır. Oğlançıqlar içün? Oy, özüm seveyim bu markayı pek, pek bunı. Ha bunı da alayıq, sorayıq ha bunı Güzelcege. Niyesini taptıñ? A sana mektebe razı olmaycaqlar öyle şeyler. Endi mektebe sana gerek kölmek, dülber ştanlar. Bizim mektebe öyle olmay. Ata gerek han köster. Hanı? Tışa dvesti. Tışa dvesti nasıl olacaq ana tilinde? Toqta, yaqayıştırma sen etiketkalarnı. Biñ eki yüz doqsan doquz, demek ki, biñ üç yüz. Toqta, Gelihan, bir daha. Bu da Dülber Güzelcik içün. Yoq, Güzelcik eb bu balaban. Gelihan, kel mında. Nima cidaniy var mında? Tur, tur baqayım. Bu ne, oğlançıqlar içün? Aha. Öyle? Bilesi bu oğlançıqlar içün? Gülhan, kel baqayıq. A, bu oğlançıqlarnıñ tarafı, öyle? Hmm. Ya qızçıqlarnıñ tarafı qaysı? Ne sen taptın? Be- Betman. Ya sen razı olmaycaqlar mektebe deyim öyle şeyler giymeye? Mektebe oña razı olmaycaqlar, Ülâşe. Kirhan abısı abalaban şortnaz bilez. Kiy baqayıq olar oğlanım. Qaysı anda razmer yazay? Tahta. Yüz altmış dört boyu dey. Sen kiy baq, senge ne öyle er şey balaban kiyesiñ. Bol kiyesiñ sen.

Abcıgu pek dülber. Men ablet begenem pek. Yüz yigirmi sekiz abu. Boy yüz yigirmi s-. Yoq, o Güzelcigi balaban, sizi ise kiçkene. Yüz yigirmi sekiz o Saniyenin boyu işte. Aa, bir denecik öyle le. Bir denecik öyle, başqa yoq bile. Aha. Elmaz mı? Buna giyip baqarıq.

Fikrim babanja endi, demi? Sen er şöyle baban kiyesiñ. Ama sen babañnen kelişi, sen babañnen. Pek kelişi. Dilber, qani o birlerini kiy baqa. Gülmacik. Dilber, men begendim. Ebet, o tikerim balbancasını. Ana, aylan baqa. Men pek, Dilber, men pek begenem öyle nelerni. Seni?

Men begendim, a sen begendinmi? Baq özün, güzge baq. Begendim. Ne bu? Manka mı? Manga marka. Yaqlaş skrin. Küçükçe kerekmi? Küçükçe kerekmi? Yoqsa ne bu oğlum bana? Balabanja da kerek. Balabanja da kerekmi? Skrin uzunca, da, güzel. Men bilesem pek güzel. Qana baqayım. Aylan, skrin.

Baylamadım tişörtni. Toqta baqayım, mında futbolka bar, Dülber Sosa. O, o bala bu iş isteymey. Mına, mına, mına, mına, mına. A, bu Dülber, a, busı. A? Kestiydim, a mında da kirmeye. Bu Girihanmen bu şey. Girihan bizde tek aşamaya, içmeye, başqa bu işi. Kelecek sefer evde qalacaq. E, Elmaz? Kelecek sefer Gelihan evde qalacaq. Qızçıqlar azca masraf eteler. Qızçıqlar azca aşaylar, çoqça urba alalar. Oğlançıqlar ise aksine, olar çoqça aşaylar. Bilmez, kem de baqayıq. Yoq, bunda ğaliba bir şey yoqtır, İlmaz. Öyle bir şey bunda yoqtır. Yürün sen bu tarafa. İlmaz, sen bilesiñ, bu en paalı marka, Gizya. En paalı markalardan biri. Bu. Bunı bronzer on beş biñden başlaydır. On beş yigirmi. Ya, en az. Sen begenesiñ, yoq? Kem da, girhan. Yoq. Zdrastvuyti.

Sen bilesiñ, o bizim. Elmascıq, yavaş çıqsın qızım. Ovoy, Elmas, sen öyle taqatlısıñ, küçlüsıñ. Aş tatlı olsun. Pek aç oldunız, öyle qızım. Biz de aç olduq. Nasıl suvuq, men bilmeyim, nasıl siz onı aşacağınız. Bu, bilmeyim. Pek salfetka.

Tişle, tişle. Lezzetli, qızım? Sen yavaşçıqtan tişle, yavaşçıqtan. Eñ lezzetli dükân, öyle Elmazcığ? Elmazcığ. Ne qadar mında çoq olar! Er türlü suyu. Balalarnıñ eñ sevgen. Balalarnıñ eñ sevgen dükân ele. Bunda almaq içün bay olmaq kerek, öyle elmaz. Mına eki yüz qırq gümüşi. O dedi, yüz gram dedi, öyle? Qani anı içini köster, köster. Mına eki yüz qırq gümüşi, mına ne qadar. Yaramay. Yurnus! Siz spasibo bolşoye. Sladkova dnya. Sladkova dnya deyişsiz. Yürniz. Tatanlara da qaldıñız birer dünya. Olar da bekleyler da. Endi aqça qalmadı, ne yapayıq? Qalmadı? Ebet de qalmadı, Grifon. Elmaz, Gerihan, Türkiyeni, Elmaz, üç tanesi. Gerihan özünkisini özü. Sen menkisini ye. Qorqmasa, kenardan tut o. Toqta, onu ele tolu. Gerihan bir kere. Gerihan. Mana. Ha, bunda da bar Gerihan, bax.